Dumelang bagwera ba puku. Lehono re il'o lebelela sereto sa rena sa Aitini. Gona fao, re ile go lebelela ditlabelo tša theto ka mokana ga tšona, goba tšona dithekniki tša theto tše e lego gore sereti se di dirišitše mo seretong sa gagwe. Gomme, pele ga ge nka tšwela pele, ke rata go go botšiša potšišo. Na sereto se ke sa mohuta ofe? E re o sa nagana bjale, ke kgotle metšhini, ga ke tšwele pele. Mohuta wo wa sereto, bjale ka ge ba, barutiši ba lena, goba ka mokgwa o e lego gore tsebo ya lena e le botša ka gona, goba ka mokgwa o e lego gore barutiši ba lena ba le boditše ka gona, ke theto-nyefolo goba yona theto-tsholo. Batho ga ba kgotsofale. Ka fao sereti se nyefola maitshwaro a bona a go se, a se, a go se kgotsofalele seo Modimo a ba direlago tšo, sona. Ka tirišo ya pušerothoriki, sereti se sola batho gore Modimo o reng mola a tšweletša matete a gagwe, bona ba sola goba ba se kgotsofale. Ke mohuta wa sereto. Batho ga ba kgotsofalle Dilo ka mokana ga tšona tše Modimo a ba diretšego tšona goba tšeo a ba direlago tšona. E, sereto se, o swanetše gore o tsebe go se akaretša. Sereto se se bolela ka rena mabapi le tše di latelago, Ga re kgotsofalele, re, ga re kgotsofalele selo, re a huma, re a lla, ra dila, le gona re a lla. Motho a phela nako ye telele goba ye kopana, ga re kgotsofale. Re nyaka babuši, eupša ga re kgotsofale le pušo ya bona. Pula ya ya na, re a lla, ya se ne, re a lla. Sereti se re batho ba filwe ditalente tša go fapana gore ba iphediše, eupša bona ga ba iphediše ka tšona. Motho a se emele dilo tša go itlela feela. Re swanetše go šoma ka maatla go kgoboketša ka moka tšeo re di hlokago. Ke kakaretšo ya sereto, wena e bee ka mokgwa wo o kwešišago ka wona. Re na le tshwantšhokgopolo ka ge le tseba ke sebopego sa monagano seo sereto se re hlamelago sona. Ke ka fao re bonago dilo ka leihlo la moya. Yona re e bona ka tirišo ya dithekniki ka moka tša theto. Ke tšona tše e lego gore re ile go di lebelela Re na le putšeroteriki. Putšeroteriki a ke nyake re tsenelela mo go yona. Um, ke kgopela gore o lebelele ye nngwe ya dividio tše e leng gore ke di dirile. Ke bolela kudu ka ga putšeroteriki. Ke kgopela gore o ye o e lebelela gobane ge o lebeletše vidio yeo, o ka kgona go araba meputso ye lesome. O ka kgona go araba putšo ya meputso ye lesome. Um, ditlabela tša theto, re na le enjambment. Kelelathalo goba kgopolotšweledi ke kgopolo yeo e tšwelelago mothalothetong wa ka godimo ya fetela go mothalothetho wa bobedi go iša go wa boraro. Seretong se go rena kelelathalo ka gore temathetho ye nngwe le ye nngwe e bopilwe ke e bopilwe ke yona. Mohlala, o ka lebelela temathetho ya mathomo. Gona fao, mothalothetho wa mathomo go iša go wa boraro Ke mohlala o mobotse wa enjambments goba kelelothalo goba kgopolotšweledi ka gobane di tshwere kgopolo ye tee. Re na gape le re na gape le poeletšo. Go ka boeletšwa modumo, senoko goba lentšu mothalothetong. Poeletšo ya sekafoko le yona E a tšwelela. A re boneng mo mothalothetong wo ke o filego, go bušeletšwa sekafoko le a lla, le a lla. La e bona? Ke poeletšo, poeletšo phetši ya sekafoko. Go bohlokwa gore ge o botšišwa potšo e le gore mohlomongwe e nyaka poeletšo, o hlalose gore na go boeletšwa eng. E ka ba go boeletšwa E, lentšu goba sekafoko. Poeletšo ya mafelelong a lentšu ge e le sekafoko goba lefoko ke poeletšo ga se morumokwano. Ka fao lentšu le lla, lla, ke lefoko. Se ka tlo re ke morumokwano. Ke poeletšo ya sekafoko e, mafelelong a mothalothetho, poeletšophetši, le a lla, le a lla. Ke kgona kwešiša gore ka mokana lena le a e bona. Re na le putši, poeletšoputla. Re na le poeletšoputla, ke poeletšo ye e leng gore e putla mothalothetho. Ba re a ithing banešu e godimo, gobane a lefa, le a belaela, a le kuna, le a belaela. O ka lebelela fa go bušeletšwa E tumannoši ya A, A mo mothalongthetong wa mathomo le mothalothetong wa boraro. Re na le poeletšogare, ke poeletšo yeo e bonagalago methalothetong ya go feta o tee. Mohlala, gobane a le fa melao le a o tshela, a se le fe, le a tlhobaela. Ge o ka lebelela go bušeletšwa le A, Le a, a ke re le a e bona? Le a, o tshela. Le a, hlobaela. Go bušeletšwa, le a, ke poeletšo gare. E bonagala mo bogareng bja mothalothetho. Re na le poeletšoputla. A itheng baneši godimo, gobane a le fa, le a belaela. A le kuna, le a belaela. Ke ka mokgwa o be ke hlalosa ka gona, go e putla, a yela le a e bona e tšwelela mothalothetong wa mathomo, ya boya ya tšwelela mothalothetong wa boraro. A itheng? A le kuna. La e bona? Poeletšogare ke poeletšo yeo e bonalago mothalothetong ya go feta o tee, gobane ba re, Gobane a le fa molao le a o tshela, A se le fe le a, wa bona, go boiše, go bušeletšwa le a, le a. Ke poeletšo gare ka mokgwa o ke hlalošitšeng ka gona, le mo selaeteng sa go feta. E, re na le o, omonotopia. Omonotopia ke lentšu leo le, leo le bopilwego go tšwa go modumo. Pula ge e na lebaka le letelele, go kwagala modumo tlorotloro. Ka fao re re ke matlorotlorong. O ka lebelela mo seretong se, ba re, A le tlišetša matlorotloro, le gona le a lla. A le tlišetša tša matlorotloro, le gona le a lla. Lentšu le matlorotloro ke onomotopia, ke lentšu le e lego gore le bopiwa go tšwa go. Modumo wo o itšego. Gantši ge ke hlalosa ke na le go fa mohlala ka selo se se sona ba re ke setsentseri. A ke re setsentseri se šoma go khunkhwane ye e reng tser, tser, tser. Nambile rena batho ba bantsho ra re ke setsentseri. Bjale le gona fa, matlorotloro, le tšwa mo go modiro, modumo wo o dirwago ke pula ge e na. Re fela re ekwa gore tlorotloro goba ge o gata mo fase le gona o kry-e le gore e dio ba tlorotloro, dibutsu ge di tsamaya di gata fase. Re na le phetolaina, ke ge selo se sengwe se reelwa leina le lengwe. Modimo, re a tseba gore ke Modimo, eupša mo seretong se a go šomišwe leina la Modimo, go šomišwa, go na le mo ba šomišago Yogodimo. Lentšu leo Yogodimo Ke mohlala o mobotse wa phetola-iina. Phetola-iina ke ge e le gore motho o fiwa leina goba selo se fiwa leina leo e sego la lona, se fiwa leina le lengwe. A ke re, Ee, re na le tlogelo. Ke thekniki yeo e dirišwago ge go na le seo se tlogetšwego lentšung. Go ka tlogela hlogo ya lentšu goba karolo ye nngwe ya lentšu e ka lemogwa gape le ka tirišo ya leswao la lenalana, mohlala, Banešu. Re na le lentšu še le lona ba re ke banešu. Gabotsanabotsana lentšu le ka tshwana le ke banabešo. Jwale go tlogetšwe e be yela e nngwe yela. So ke mohlala o mobotse wa tlogelo. E, tlogelo ke yona yeo. A re lebelele e, molaetša wa sereto. Molaetša wa seroto ke gore batho ba tlogele go ngunanguna ba dutše felo gotee, ba nke ba emelele ba šome ka tšeo ba nago le tšona go tliša diphetogo maphelong a bona. Le Sepedi se a bolela, se re, Kgomo go tsošwa ye e tsošwago. Ge motho a ka no dula felo gotee a se dire selo, a go ne selo se sebotse se e lego gore se tlo mo hlagela. Ee, re na le maikutlo. Ke ka mokgwa wo mmadi wa sereto a ikwago ka gona ge a bala sereto gomme a ba a be a kgona go akanya ka fao sereti se ikwago ka gona. Go na le maikutlo a sereto le maikutlo a mmadi. Maikutlo a ka swana goba a fapana. Mohlomong ba ka go botšiša ba re, Na maikutlo a gago ke a mafe mabapi le sereto se? Ba ra gore wena, bjale ka Mmadi wa sereto goba motheeletši wa sereto o ikwa bjang o theeleditše sereto se? Gomme wena go fetola potšišo ye o swanetše gore o hlalose gore, Nna ke ikwa. O hlalose, o re, Ke ikwa ke swabiša ke maitshwaro a batho a go se kgotsofale. Se ka no re, Ee, maikutlo a go swaba, goba a, a manyami. Aowa. O swanetše gore, Ke ikwa ke nyamišwa ke ka mokgwa o e lego gore batho ga ba kgotsofalele seo Modimo a ba direlago sona. Ge ba ka re maikutlo a sereti ke a mafeng, sereti se nyamišwa ke maitshwaro a batho a go se kgotsofale. Ee, re fihlile mafelelong a thuto ya rena. Ge ba re o kgahlile, re like. Ka ge ke hlalositše, re na le vidio e nngwe mo re hlalosang potšišo, rhetoric.